Keda nos ker a bisa bo bon bini n'e buelo awe ku nos ta bai hasi pa Italia. Italia un pais europeo costa mediterráneo um, largo a laga marca poderoso den um, cultura y cocina occidental. Su capital um, Roma uh, ta kas di Vaticano i tambe um, cambia esta coloratie aquí y también eh, arte y emblema y ruinas antiguos. Otra ciudad importante está incluir Florencia, con obra maestra de Renacimiento, manera David y Miguel Ángelo, y el domo Brunelle Oh lord! Brunelleschi, Brunelleschi! Venecia y e ciudad di canalnan Milan y e capital di moda Italia. Su um, area code 39, poblacion 58.7 miljoen hende na aña 2023. Su presidente Sergio Mattarella.

Italia, su meaning, Italia, Italy, oh lord, la vai na me. Italy ta nifica I trust and love you. Di palabra con tata sai sai? No. La sera kita, me go sera mi kita. Ken bin mi? Bueno, pero I trust and love you. Yo también big.

Logicamente. Ah, pero, pero, pero eh, den staat? Den of- of- staat e ta keda Na Roma? na no na Pasegiata Archeologica. Oh, Lord. Pues sei mes mi no ta taki bisabo unda ta keda. Ok, no wari, no wari. Mira Bot como- Surprise. punto, Wala, bot- bosa- bosa kiko es e pita ki tan e hini su tok. Ok, ok, no, mi ta comprende. Mi ta comprende lo que bota bisa. Gracias. Dale, bye. Eh, eh, tiene un price de 203 dólares para anoche con impuesto incluido. Y mané vos está de vaca walkie den pantalla.

Bunito. Pak e luga. Nice. No esta criminal. La verdad, me Pa Shane, 79 dólar pa dia, mi te kere ku eh, bo por cambia bo destinacion, pa bai viaja un otro caminda, pa bai Italia. Hopi gente te ke viaja cerca ki nan me, y, pero ora bo bai Italia, ta full un otro, anda mene, anda bisa ball games, y konan ku bo por hai, konan ku bo por experiencia tambe na Italia. Na Italy. Cuminda tambe, no dice que nos ta bai p'e, bo por wak tin bon, e tala tin bon cosa. Mi tin, mi tin otro lugar cu boso ta yoga ca bo aquí den pantalla. Nos tin un otro lugar cu um, nos capitan Ramiro Brea ta mustrando nos aquí, esaki ta un Airbnb. No, esaki ta un hotel tambe. Y esaki ta yama Castel Falfi.

Yu euro bo ta bisa bo por hasi tur cos. Ya, sala de cata de vino, sala de juegos o videojuegos, sendero para caminar o andar en bicicleta. Hasta caña den palo a cogi. Spa con servicio completo, tienda tiro al con arco, tirolesa. Wow. A tours Den ecológico, tour privado a bodega de vino, miñedo. Subi riba XFM's YouTube, bo ta wete XFM Aruba.

Di bakal ta hari. E bar tambe unda ku papi por bebe su drinks, e kinan tambe, bunita view tambe ku bo sinta a atari. A huge, a huge pool. Ta bai ku un babysitter sigur. Ta paga di babysitter. Bo tin bo nani kaba. Oh, wow, look at that. Den riba mi ke baña. Ta golf course. E ta paga tur kosas.

Si bo ke biaha e vakansi december ki, um, recomenda bo Italia. Y sowieso, um, our most recommended things to do in Italy, um, of course, sakta un de top picks nan botin ku bij Vatican. Yes, um, de museums, is Sistine Chapel, e entrance fee. By the way, no, na Italy, jou door ku eta un most visited, tin hopi turista, to hopi importante. E Museo di Vaticano. Pa boso nan mm. kumpra mm. e tickets nan ku ta yama skip the Skip the line ticket, by the way. Um, te ka stirring during throughout the art and the religious history of the Vatican. So, esei te un di e topics kun botin ku bai wak. Tambe botin na Rome, e priority access pa e Colosseum, the Roman Forum and the Palatine Tour. En ambos te explore the monumental atmospherical theater in the heart of Rome. Un otro co cu nos tur ta bay bay wak sowieso. Sei ta bay tan na melan. Paso nos tin bay melan también. No, nos ta sali Ferro, nos ta bay melan. En na nos ta bay wak e cate- catedral en Dumo's Terrace. Y nan también bo ta haya bo ticket nan pa bo drenta pa bo wak e iconic symbol of Milan with your all access ticket to the Dumo's and see the 600 year old catedral. 600, 600, 600. years old. Atención nan ku bobo weta. Wow, hopi aña. Sí, historia. Y también nos después cu nos a sali fen Milan, nos a bai Florence. E nan nos tin cu cumpra e ticket skip the line. Atrobe. Sí. E nan nos a bai na e Uvisi Gallery timed entry ticket. E nan nos a bai discover e masterpiece of art.

Sí, Esa do un mas. mas, mas sí. Bo wete, hopi koe ore di nan, i nan ta ore ta manda. I ya ku den dia nos a hasi tur e konan ki, mi ta kere anochi ban wak. Sí, ma aki es solamente tres lugá pas ora den dia nos asina bezig. Sí, nos a, nos ya. Nos- sí, Oké. nos a a bukia nanny. Anto mi a kis kinan e pub crawl di Palermo. Palermo ta un siudat ku ta keda den Sicilia, anto di riba e isla di Sicilia. I esaki ta un Pub Crawl, Nos a tuma den un bar hopping, dus nos a haya oportunidad pa experiencia diferente barsnan den un anochi. Y e ta cuminsa na dieseis dólar pa persona. Okay. E edadnan ta entre diesocho cu nobenta i nuebe. Oh, Lord. Y e ta un, bo ta bai den grupo, no? E ta tanchi den. Sí, sí, sí. Bo ta bai den grupo, un grupo di máximo cincuenta persona pa grupo. E ta un tour di ongeveer cinco ora. Y loke bo ta haya ta cinco free shots, bo ta haya free entry to all bars, wow. exclusive drink deals, great music. Dus eta un nos, typical... Nos vai ta feel nice. Sí, y no es eso. Bo ta conocer también diferente um, backgrounds de otro gente. Pues más gente ta bai, pues ta 50 personas. Mm -hmm. Y el tour ta den um, cinco idiomas por lo menos. Mm. Dus, oh, nice. Oh, nice. Yes, option 10. Mm -hmm. Y también de viaja.

Na un dia despues, of dos dia despues, Nos a skip un par di e dia. Hidden Gems Night Tour in Venice. Oh. Yes, esaki ta um, e most romantic after sunset na unda e city ta gewoon full light up ku e, e lusnan, e lanternanan. Oh, wow. Yes, anto um, bo por experiencia e golden hour aki na den floating city. Ku ta, um, e ta laga bo wak tur e iconic sites nan i Kamindanan ku no ta asina hopi bishitá pa turista ku bo por anochi. Dus e e hidden presente mi hidden gem. E ta un grupo di dies persona, durashon ta dos ora i bo mester buk trempan. I e ta kuminsá for di ochenta i dos dòler. I por último, Cecily, beautiful. nos ta bai ku Venice Legends,

No, mi tin na di black Italian si, pero no nan. Sigue. E ta cominsá for di 37 dollar. E ta um, un ora y meio só. Un ora y meio só. No, y, linda. Sí, porque mm -mm. no. And de Europa da esa un, por, un poco de a dark history ku tambe. Mi nota skip the line, mi skip the event. que ta un um, ku tambe ta historia, no? Un dark history. ku ta, sí, haunted houses, grizzly murderers. Sí, pakiko no? Bo ta bai Italia, bo ta eksperensé full, kompleto, su bon i su malo. No, no, no, no, no. There's Stop by. certain things in life you don't Don't be a have to, chicken. to Bang. encounter Stop or by. experience. Nos ta bai. Nos ta bai. Te kusé Yes, mes re ten di Italia ke tin? Sí, no, Eh, eh, eh, misterioso. eh, eh, misto- eh, eh, Misterio. Hey, by the way, um, e pizza was invented in Naples. Mhm. Heerlijke pizza. Nos ta bai haya eh, ora di ku- ora session di comida nos ta bai haya e e pizza dan tambe kuta

Bawak e kumindanan. Nos ta bai pasa di biaha pa Claro ke si, claro Ramiro ke si, Brad ku pamilya. tin e kumindanan ku ta bai bisa nos na Italia kon ta ke kuminda. Wak e kuminda nos ta bai di biaha sa ke ta chef. Mi espera ku mi lo haya pasa en español, no? Eh, chef ku ta diseña bo Kiko, el a pits. pasa bo na Italia? Ultima biaha el a pasa mi na

ku bo ta haya na Italia. Hasi bo vuelo, um, bai bo bai pa eh, bo vuelo pa Italia. Eh, disfrutar di un vakansi. Rome, Naples, Milan, Venice. Venecia. Tú sabes que Venezuela es italiano, ¿no? El nombre. Venezuela viene siendo pequeña Venecia. A la traducción.

Bo ta sali aki nan sinku ora i mei di tardi i bo ta yega Italia pa ocho ora i mei di mañan mañita. I bo tin fule orario. So disfruta di for vakansi, bo a gana algu, bo a gana un premio, bo tin un plaka i nan a nan no ke la bai men un lugar. Disfruta di otro lugarnan bunita ku tur djawebs nos ta rekomendá bo ban biaha i ke nan i awe ban biaha ta. Nos ta lo biaha e na Italia. Awe lo nos ta biahando pa Italia, otro siman otro pais. Nos kere sea danki na Aruba Airport Authority, tambe na Wingo. Tambe pa biaha con nos tur siman. Every Bia- Thursday. Uh, Tucha Waves pa Nuebol, después de Nuebol, nos te viaja virtualmente. Si no, No, one day we will. One day we will. Biaha ke maleta sí, sí, sí, pero uh, sí, sí. tu yo web sa biaha mitel con un sesión de bian biaha. Nos quero desear un feliz, feliz, feliz viaje y un bon vakantie si bo vai vakantie e diciembre